hayyuu keenna guddaa nama nu qabnu irraa yiree fi tana ustaaz eh, jamaal haajitii waan jedheen Ah, ustaaz jamaal aliyyiitii fi ustaaz raayyaa yoo hin dhufne namni shee muusaa su'aalaa beekuyyuu hin dhufne akkanumaan nu haasofsiiftanii asirraa bu'aan jedhe ah, lakki lakki kunoo ni amma immoo dhageessisuu jira.

Tanaaf tattaa'u jirra. Ee, Suniif malee afaan qaceeluu dhabee miti gaa. Bakkattoon bakka laaffisnee laalluu miti. Sibiila tortoraa kana kan namni biraatuu deemuun kana sheekotii teenyaan hin malu jechuu tana didachuu jirra. Hey, Allah. Sheekka keenya mata matatti sibiila kanaan yeroo wajjin jaarraa amma nu jirru kana keessatti isaan silaa waa fardaa fi harreetti hin deebi'ani.
La ilaha illallah la ilaha. Gidduu tana beektaa yaabbii kana rabbiin quraana keessatti hoggaa dubbatu. Wal khayla wal bigaala wal hamiira litarkabuuha Ewa. waziina jeeti. Wayakhluqu lakum maa laa ta'lamuuna jeebar.

Haqiiqaadhatti makiinaa durriyyeen deemtu, makiinaa namni biraa deemuun ulamaan keenya makiinaa hawaasaa ta hawaasni yaabbatee deemu gamanaa fi gamana deemuun waan sammuu namaa tana bira kutee qalbii namaa nama dhukkubsaati. Waan qalbii namaa nama dhukkubsaati. Waan hedduu nama dhagayamaati. Haga ta ifii qabnu Qulfiitti keenyee oggaa deemnuun deemuun qaanfanu takka nutti ulfaatu takka silaa carraadha adduniyaan gaa akkuma namuu beeku suniif inshaa Allah sheekh Muusaa miti sheekni keenya hundaa'u tokko tokkotti qulfii harka keenya awwala irraa jalqabne arraa miti silaa gaa teeriin aguma fiitti maal ta'an jette jaan aguma fiitti dorrobanii Quufiitiin dorrobne. saniifi malee Subahana tokko Allah. tokkotti tokko tokkotti furtuu furtuu insha Allah tokko tokkotti naa obsi akkasumatti
Eshi eshi eshi. Yoo duraatu irra guddaa waan Kunoo qaraanee tokko tokkotti furtu- furtuu tana jechuudha furtuu tana tokko tokkotti insha Allah
Allahu akbar Allahu tokko akbar. tokkotti sheeka keenya harka keenya har'a sheek Muusaa irraa jalqabnee warri isaanitti aanus akkanuma jira warri immoo yeroo hunda wahuma asirra dubbattanii nuun jiru inshaallah numa dubbannaa ni argannaas ni binnaas sheek Muusaa miti sheekan keenya cufaafuu binna inshaallah Akkaataan itti binnu immoo akkuma Oromoon jettu san loomiin shantam nama shantamitti nama tokkotti ba'aadha nama shantamitti immoo fuunfatan geessuu jedhanii miti. Akkasi birriin xixiqqoon xixiqqoo walitti dhufteeti walitti walitti dhuftee deebitee waan guddoo taati waan guddoo jechuudha. Hatta bankii tana bar birri xixiqqoo wali fideni jaran birruma xixiqqishoo wali dhufee wali dhufee bankii ta, bankii guddoo tana jechu makiinaa sheekotaa dhiisi sheekaaf makiinaa bituuf dubbii tana namni hin hubanne malee qarshii takka takka qarshuma takka takka miiseejiidhaan osoo akkaawuntii irra galchine sheekan keenya guutuudhaaf makiinaa bituu dandeenya hunda isaaniitiif jechuu kanaaf wan, waa, waan namni itti hin amaninii fi waan wanni kun hojiirra oola jedhee namni keenya hin yaadinii fi waan makiinaan akkuma anaan maltutti kuma Jamaal Aliyyiitiin maltutti Sheeh Muusaan malti jechuu waan namni hin yaadiniifi malee gaafa kuma Jamaal Aliyyii qabaatetti Sheeh Muusaan yoo qabaates gaari jechuu inumaa

Ani gama kiyyaan ni bitamtis Alaikum abdiin salaam qaba.
warahmatullahi.
Namoonni gari gari bar hanga hanga caayaan diimattutti cal jedhanii taa'u jiran malee makiinaa sheeka keenyaa nama meeqaa if qabee salfii qabatee dhaabbachu jira. Dura hin bitamtu waan ju sammuu keessa. Ilmi namaa kun waan niin godha ju dura nama amansiisuu dura sammuu isaa amansiisuu dura gaafa ifiitti amane Ni bitamti miti makiinaan sheekaa ni bitamtii jennaan numa bitamti. Shakkii takka illee hin qabu an. Akka bitamtu jechuu. Fedhu Jamaal Alii yaa Wallah bitu, fedhu shakkii Shee qaba. Ibsaa naa bitu, Shakkii fedhu Shee qaba. Abdallaa naa bitu, fedhu Abuu Sabraddii naa bitu. Namni tokko bituus. Fedhu Sheekh Usmaa'il Abbaa Milkii haa bitu. Numa bitamti shakkii takka illee hin godhinaa. Kanaaf inshaa Allah eh, namni Makiinaan sheekhaa ni bitamtii mii ni bitamtii inshaa allah dura sammuu teenya haa amansiifnu akka bitamtu akka bituus dandeenyu qarshii kuma kudhan kum shan kum kanaanii miti qarshii takkaan ni binna makiinaa sheekhaa qarshii takkaan qarshii takka irraa gabbuutanii Subhaan saantima Allah. shantamii illee Allahu Akbar. saantima Wallaahi. shantamii illee bituu dandeenyaa